Ýutub Mirasym kanaly. Mary bilen Aşgabat aralygynda teplowozyň, poýuzdyň tirleri pozulsa-da bejerilýän ýer bolup, hünärli adamlar bolup, muňa kän ors göçürip getiripdirler. Gelen batlaryna mekdep zat salyp, gurnup, şu ýerde biziň şu köçämiziň ugruna-da kerwensaraý gurupdyrlar. Şu demir ýoldan iň golaý ýer Maşada duşak bolupdyr, şol wagt kazaplarynda olaň. Näme ul döwletem bolsa ahyr söwda etmeli ahyryn. Hemme zat özüňden önýänem bolsa goňşy döwletler bilen söwda etmeli. Şu taýdan Maşada ýük äkidip Maşatdan ýük getiripdirler welin, indi şuny bärde gurnapdyrlar welin biziň adamlarymyz garaz şu bosgunçylyk bile aňyrdan gelenleri bar. Garaz şular bilen oňuşmajak bolýamyşynlarda. Onsoň ol möçbersiz kän pul berenden soň diýýär muňa Marydan Aý gowy şu tarapdan adamlar erkeň bile gelseň erkegine pul berýä düýe keşt bol düýe keşe pul berýä gidip gelmeli diýä maşada gidip şeýdip aý bir giden gaty ullakan gazanç bolup dur eken diýäda aý birbada garaz düşek adamsyň we göwnemeselerem ýaňky baýja salaň özi Gaty möçbersiz baý bolansoň, bäş erkekden bir hatar bolýar. Bäş erkekden bir hatar bolýar. On hatar zat bolsa bir kerwen bolýar. Onsoň bu kerweniň menzil diýilýän şu uran ýerinden indiki barýan ýerine aralygyna menzil diýilýär. Tekiz ýerlerde şu kyrk bäş kilometre çenli. Arassaýerde gitse, gum içinde otuz bäş kilometr bir menziliň aralygy, dag ýerde ýigrimi bäş kilometr bir menziliň aralygy. Ýene dag ýerindäki kynçylyk tarapy, dagyň içinden onsoň bular ýöriteläp ýol edipdirler-de, şu baýry çapyp, kerwen geçer ýaly ýol edipdirler. Aňyrdan gelýän Şu düňk jaňlar diýip, hana şo uly jaňlar şo düňk jaňlar şo. Indi kerwende şuňa düýe jaň diýýärler şuňa. Düýäň boýnundan dakýarlar şu jaňy. Düýäň jaňy. Onda kerwen bolanda, kerwen ýüz sanap düýe bolsa, iň yzkysyndan şu düňk jaň asýarlar. Iň yzkysyndan asýany ýolda ýolunyp Kerwen ara ýolunyp galaýsa, ses daşlaşsa, kerweniň arasy üzüldigi. Şu jaň dagdan çykanda Päwü pälwanyň kerweni gelýär diýip jaňyndan adamlar sesinden tanaýar ekenler. Şu on kilometre zada sesi barýa diýersiň. Aý, daňmile bolýada ol. Daňmile howaň arassa wagty bolansoň belke gaýdýandyr. Şu dagdan bäri geçen badyna şu Päwü pälwanyň kerweni gelýä diýip adamlar bir sesinden tanýarlar şo. Bir on kilometreden ses eşdilýä däň. Şonda sowlup durar ýalaky indiki kerwen geçer ýaly ýer edip gaty çyndan ýol gurnapdyrlar muňa. Şoňa ýolam gaty Çyndan ýol gurnalypdyr. Ýigrimi bäş kilometr aralyk bu hem gün ýaşanda ýola düşmeli, ýükiň urmaly länin, gün dogýaram ol indiki menzile barmaly. Sebäbi düýe gündiz bir gapdaly jülge bolýar-da dag bolansoň oňa şu pes tarapa düýe kellesine urip seretdigi başy aýlanyp omman aryp digelip gaýdyberýär diýe gündiz. Gündiz dag ýerinde Kerwen çekjek gümanyň ýok, hiç çekjek gümanaň ýok. Sebäbi ol seretme diýseňem seredýär-ä, gözüni naňjakmy sen oň. Şeýdip, aşak seretdigi janawar omman aşýardy, ýüki-pyky bile gaýdyberýärdi eşi. Näme, Allaň ýaradyşy dam ony, her bir zadyň bir ýaradylyşy bar-a. Onnoň şol gün ýaşyp barýarmyşyn welin ýukurýarlar, Garaňky düşýär, uýky çekýärler. Indiki menzile baranda-da gün dogup, ýagtylanda barmalydyr. Şeýdip bar. Uzak gije uklaman düýekeşler eşegiň üstünde gidip barmalydyr-da, bular şeýdip onsoň şu temmäki çekýämişsinler bendeler uklamajak bolup, eşikleriniň öňi diýä, deşik-deşik diýä-de temmäki. Şu uklamajak bolup, onam diýä, edil birinji ýörýän erkek ýaňy çilim üfläp barýamyşyn-da, welin şu Yzyndan ýörýän erkek bir saparda çilimkeş bolýar diýýär. Şu eňegini dökeşiň egniniň üstünde goýup gelýär diýýär eňegini. Şu diýýär, şu sorup çekýär diýýär-de, şu agzyndan çykan tüssäni birini sypdyrman alyp barýar diýýär şeýdip. Onsoň şu beýlekiler hem çilimkeş edäýseň gaty kyn bolýar diýýär, şu bir çilimkeş lom boldy diýýär-de. Şony hökman öňde goýmaly, Onuň beýlekilerem etseň, ol haýsy birini boljag-a, sen oň şeýdip bolsaň, şo bir çilim keş bilen gelmeli-le şeýdip. Adamyň daň çekiner, bir gezekde jene bir çilim keş bolaýýar diýýär şeýdip. Şeýdip ýörýämişsinler muny welin, onsoň babam pahyram muň ýany bile gidýär ekenler-de, kän pul berenseňler bir ýerik diýýär, Maşada bir iki günlük ýol galanda diýýär, bir ýerik bardyk weli bir şähere diýýär. Bardyk, Onuň gün dogýa welin düýeleň erkekleň ýüküni düşürip, tabşyr ýasýa, bir ýerik gol çekişip alşýandyrlar-da, onuň yzyndan almaly. Onuň bir erkekleri gündiz bakar ýalagam bir oglanjyk äkitýärler, ýany bilen dört-bäş sanyny. Bir on üç, on dört, on bäş ýaşyndaky oglanlar ýaňky görkezilen ýerde toprak bassa diýip tölenýän pul, şoň Erkek hem garynçöpüni almaga, ýer görkezmäge borçludyr diýýär şo döwlet. Eger galyň gar ýagyp diýýär, erkekleri meýdana çykarar ýaly bolmasa, duran ýerinde naharlamaga borçludyr. Şo toprak bassyň içinde diýýär. Şony şeýdip, duran ýerinde naharlaýarlar diýýär. Şoň ýaly ýagdaý hem bolýar weli diýýär. Onsoň ýeri görkezýärler, Ynha, şu taýda, şu taýda, bakyň diýip görkezýärler. Ýaňky oglajyklar diýýär, Şu Günüň dogaryndan tä Gün ýaşýança erkekleň daşyndan aýrylman seredýärler diýýär. Onsoň indi erkekleri ýukurjak bolup durkalar öňräjiginden getirip howutlamaly-la ony. Howutlajak bolup bolýar, ýaňky oglanjyklar Pälwan kaka, bir dört-bäş sany adam diýýär, dört sany erkegimizi aldy elimizden diýip diýýär. Bu näme üçin aldy? Aý, wala-wala edip durlar, näme diýenden bilen zat be. Diýip, elimizden aldylar-da, bir ýerli bir saraýa dykdylar, diýipdir. Ýaňky Häwu diýýär, Hany ýör batyr diýipdir, babamyň ady Batyr-da. Ýaňky oglanjyklar bolsa saraýy görkeziň diýipdir. Bardyk bir erkekler daşdan galdyrylan saraý haýaty bar diýýär. Gapdalynda ýele tarapynyň bassyrmasy bar diýýär. Içinde-de erkeklemiz dur diýýär içinde. Onuň bardy welin, şu kakam dagam pars dilini bilýärdi, goňşy oturan oňlar ýazlaga çykýar eken, olar bäri şeýdip, onsoň päwüda gezende bolarsyň, hasam gowy bilýän bolmagy mümkin, näme alypsyňyz erkekleri? Aý, şu Göknarly ekinimize girdi diýipdi. Be, o nähili, nädip girdi, hany görkeziň diýipdi. Esli suw akyp ýatyr. Aňry öýi göm-gök gülläp otyr-goý, şuňa girdi diýip diýýär. Argony diýýär, akyp duran suwdan öldürip, etini geçiräýmeseň, ätläp geçip bilýän zat däl ol. Hiç! Diňe damagyny çalyp, halallap, etini o tarapa geçiräýmeseň, özüni Ätledip suwdan geçirjek gumanyň ýok, aňyrsynda bal berseň hem geçip bilenok. Şundan-a iýdimi, hawa, ýalan sözleýänini bildi diýeli. Ýaňky gelip diýýä, ýaňky öňüne düşüp duran biri bar diýýä, aý, murtlary dagy gözüne çümjek bolup dur diýýä, hekgerip duran hem-ä. Şu biliniň guşagyndan tutdy, beýlekisinem ýakasyndan tutdy-da, şu aýlap-aýlap goýan haýatyň bäri ýüzüni iç ýüzünde dur diýýä-de, aňry gapdalynda zyňk goýberdi weli diýýä, aňyrsam deri eken diýýä. Kyrk-elli metr bar diýýär, tomalanyp-tomalanyp düýbüne düşdi welin, özüne gelmän ýatyr. Ýaňkylaňam haýatyň üstünde garaguşy ýaly bolup otyr, beýlekilerem. Barys ökjäni götertdi, ýaňkyny görüpdir. Öňüne düşüp gelýän serdarlaryň şeýdendigini diýýär. A bizem düýeleri aldyk-da gidiberdik diýýär. Onsoň erkeklerem näme bar-a, hiç zadam däl, gepem ýok, gürrüňem ýok, gitdik diýýär. Gaýdyşynam geldik welin, ýene-de hiç zat ýok, be-e diýýär. Oňat, Hudaýa şükür diýdik welin, ýene Bir bir aý ýeter ýetmezden ýa ikilenç dolap ýene ýük alyp yzyňa gitmeli ýa-da erkekleň bir arkasyna howut degeni bolsa seredip birazjyk seredip beýleki edip ýene yzyňa gitmeli ýa-da demir ýoluň gyrasy bolansoň ýük kän ýa-da aýallygyna o kerwen gelse o kerwen gidýä Eýranyň hem aýratyn öz kerwenem bar gelip durlar diýä biziňkilerem gelýä diýä aý şo garaz her günde şu kerwensaraýa Ürküş sany kerwen ýükgül çykýar, aňyrdan gelýär. Durşy bilen diýýär, ýöne hereket diýýädä. Oňa ýene gitdik, ýaňky barmaly şo dawa bolan ýerik, goha bardyk welin diýýär, ýaňky kerwensaraýyň agzynda bir iner dur bol dagyň parasy ýaly diýýär. Özem diýýär, bir esirýän wagty eken diýýär, şu bir esiräp, lummurdap dur welin diýýär. Hatar ýanyndan geçer ýaly däl diýýär-de, bir şeýle Bir arasy inem edilen derweze diýýär, geçmeli bolar. Erkegiň ýa gapdalan ýeri ýok geçer ýaly. Erkek biziň hem inerlerimiz bar bolýar, iki esse diýýär, oňa mähnet zat diýýär. Şu gaty gowy seredilip diýýär, inem edip duran eken. Aýram bir Iner aýryň ýollan diýdi ol. Muny siz aýyrmaly diýdi diýýär. Häki zyňyp goýberen adam size indi ar aljak bolýar eken diýýär. Ýaňy päwüden ar aljak bolýar eken, muny siz aýyrmaly bu taýdan diýdi diýýär. Hä-ä, nämedigi belli boldy diýýär. Erkekler çökeriň diýdi diýýär päwü. Hemme erkegi golaý-golaý goýup diýýär çökerdik. Ýagmyr paň Diýip bir iner bardy diýer. Obada, duşakda uruşdyrylyp ýören iner diýer-de. Bir uruşgan iner, ýöne göwresem bir abyrsyz daýawam däl diýer. O ýaňky duran iner oňa iki esse diýer görseň diýer. Aý, şuny diýer, ýüküni aýryň diýip diýer. Derrew muň ýüküni ýazdyrdyk diýer. Şu bende diýer, ýaňky hanemäň içinden nohutly kişmiş diýer, tahýasyny dolduryp diýer, ýaňky ineriň agzyna tutup, Inerim, şuny seni pul üçin uruşdyrýan däldirin. Türkmen halky namysa galjak şu taýda sen gaýrat edip şu ineri ýollan sowup bergin bize diýip diýä şu ýüzün gözün sypap ýaňky tahýaň içindäki nohutly kişmiş berýä diýä çöküp oturan iner diýä biem şu alyp waýyrdatyp iýip dur diýä aý tahýaň içini boşatdy weli ýaňky adamlaň biri ýene getirip bir tahýan berdiler diýä ine muny öňünde goýup şeý diýip diýä ýaňka ýalbarýa diýä inerim Gaýrat etginiň, türkmen halkynyň namysy saňa balandyr. Ýadap gelýäniňem bilýän-ä seň. Baýrak üçin uruş durama-a. Halk namysdan çyk galmasyn diýip edýän-ä, inerim. Gaýrat etgin diýip diýýänkä. Aý, iner diýýä, eserlenip barýa, ýadaw gelýän iner diýýä. Ýerinden turuzdy. O duran ýalaňaç diýýä. Howdy ýok. Biziňki howutdyr lur diýýä. Howdunam aýyrmat diýýä. Ýaňky gowsaryny aýryp diýýä. Ýaňkyň diýýär, çekisiniň ýanyndan çemmer diýerler-dä düýäň çekisine. Şu çemmeriň ýanyny sapbat bile gurup, Ozal Hudaý Mälik Pälwan jan bizden bolar işallam, baryn ederin diýdi weli, gör, tut üstüne baraýt diýýär, şuň tozap üstüne bardy diýýär. Şeýle baryp, bir çyrpynyp durdular bir-birine weli, adamlar bütin ýaňky şäheriň adamsy üýşürilipdir diýýär, öň gurnalyp goýlan zat diýýär. Şeýle durdy weli, Ýaňky diýýär, biziň ilerimiz diýýär, aşagy şu egilli bolýanky ça atyň çarpaýa galyşy ýaly, galyp üstüne göwresini taşlasy diýýär ýaňky, ol iner diýýär. Bar düýekeş kellesini tutup, Waý! diýip oturdylar. Indi oň üstünden aýyrjak manyň ýok diýýär-ä ol. Welin şu aşagyndan indi bir patyrt bolup bir ses çykdy diýýär. Ýaňky duran iner üstünden agdarlyp gaýtdy, palçyllap diýýär. Gaýtdy weli, biziň ilerimiz turdy welin, ýaňky kellesine çökjek bolýar diýýär-de. Ol iner diýýär, turubilenak ýerinden. Şu iki artky aýagynyň aşyklyny aşak eňilip, urp edýän emeli eken diýýär-de. Şu ineriň agzy bilen aždarhaň agzynyň zähegi ýok diýýär türkmen. Indi şu wagt Düýäň inçigini bir zat bolup paýlaşjak bolup iýjek bolsaň çapgyň üstünde palta bile ur diýseň men diýen adam bolmaz öýanki düýäň injigini döwüp bilenok palta bilen iner kükürt çöp döwen ýaly döwýä şony ýöne kükürt çöp döwen ýaly martyrlady döwüp goýberýä ýöne şu aşyklyň durşuna diýe kül edipdir diýe gaşagyndan girip diýe agdarylyp gitdi bolýa dagyň parasy ýaly iner ýerinden galybilmän bagyryp ýatyr diýe de şeýip diýe Bu diýýä, bu ýerli adamlar soýup gaýtdylar bize, bizem indi durduk diýýä şeýdip. Pägi bolmasa diýýä, gaçjak bol, gaçaňda nirä gaçjak diýýä, baýam bagy. Bu dagyň içinde nirä gitjek diýýä. Aý durduk diýýä, düýe pyçaklarymyz bar hemmämizde diýýä, gylyjyň bäri ýanýa olam. Gara şuň sapyndan tutyp çykarmanrak durus welin, bu halkam şeýle bolup durduk diýýä. Ýaňky o zyňylan kürtem bar diýýä öňlerinde, halkam yzynda diýýä. Bi şäheriň häkimi diýýä tomaşa edip dur eken diýýä. Durun diýip gygyrdy diýýä. Mirasym kanaly.
Özüňiz goýduňyz, aýryň ger, ineriňiz ýoldan, geçiriň diýip diýýä. Suw sepilen ýer tap-bat boldy diýýä, ýaňky inim Zordan bir zada tirkäp, ýoldan sowdular diýýär. Ýoldan sowdular, girdik diýýär. Bir ýagmyr paňňy inerin, ýüki aýrylan galanlar ýük güllugur diýýär. Kerwensaraýyň içine girdik, ýüklerini tabşyrdyk. Munam urup diýýär. Irden gije-gündiz işläp dur naharhana diýýär. Ýigrimi dört sagat işläp dur diýýär-de. Ýaňky naharhana baryp naharlanyp welin diýýär. Adamlaň gözi päwüde diýýär, adamlaň baryň gözi päwüde diýýär. Onuň dört-bäş sany garry ýaşuly gelip diýýär. Myhman diýip diýýär, bu ne gudrat diýip diýýär. Bu bir duran iner oňa iki esse ahyryn. Bu nätdi ony diýip diýýär. Päwüm diýýär, siz musulman diýip özüňizi hasap etseňizem yslamyň ýolundan çykdyňyz. Gelen myhmany şeýdip garşylanýarmy diýip diýýär. Allah Tagala size göz görkezdi diýdi we Rast gürrüň, rast gürrüň diýişdiler diýen şeýdi etdi. Görem adamlaň arasynda iki halkyň arasynda duşmançylyk ýok-da. Hiç iki halkyň arasynda duşmançylyk ýok.